Kemm hu sabiħ dan il-volum li jiġbor fih għadd ta' dokumenti li kien għaddilna fl-1996 Dun Ġużepp Laġuża, li dakinhar kien viċi parroku tal-Abbazija ta' San Filep taġ-Ġira. Inqalleb dawn il-folji u nimmeravilja ruħi bil-ġmiel ta' tifkiriet tal-ewwel pellegrinaġġ tal-Maltin f'Aġġira li sar fl-1897, eżattament bħal-lum 24 ta' Lulju. Interessantissima hija l-lista tal-pellegrini. L-ewwel fil-lista huwa l-Arċipriet Luigi Attard, warajh hemm is-Saċerdot Ċeremonier Vinċenzo Calluz, u warajhom hemm is-saċerdoti Ġużeppe Psaila, Teodosju Gatt, Luca Attard, Franġesko Saverio Bonanno, Pietro Paolo Zammit, Salvatore Zammit u Ġorġo Ciappara. Warajhom tniżżlu l-abbatini. Imbagħad hemm il-lista tal-pellegrini l-oħrajn. L-ewwel hemm il-lista tal-irġiel u mbagħad tan-nisa. Inħares lejn din il-lista u nistaqsi, Tgħid kien hemm xi antenat tiegħi? Wieħed mill-pellegrini kien Lazzaro Pisani, il-pittur famuż. Il-lista tinkludi 86 pellegrin. Hemm ukoll Dun Salvatore Zammit, illi kien il-prokuratur tal-knisja ta' Ħaż-Żebbuġ. Is-sena ta' wara l-pellegrinaġġ Dun Salvu Zammit kien ippropona lill-Arċipriet Dun Alwiġ Attard illi iżejnu l-koppla, is-saqaf u t-tambur tal-koppla bil-pittura. Jiġini l-ħsieb, min jaf meta marru l-pellegrinaġġ flimkien, Dun Salv Zammit u Lazzaro Pisani kinux diġà bdew jippjanaw dan ix-xogħol. Fil-pellegrinaġġ kien hemm ukoll Rokku Zammit, Hu Dun Salvatore Zammit. Dan Rokku kien mastrudaxxa bravu ħafna illi għamel it-tużell tal-knisja ta' San Filep. Fost dawn id-dokumenti qed nara rakkont dettaljat minn wieħed mill-pellegrini ta' kif mexa l-pellegrinaġġ pass pass. Hemm aċċenn partikolari għall-fatt illi l-pellegrinaġġ sar al glorioso sepolcro del grand Apostolo da Gira San Filippo in segno di fede e di amore. Ma kinitx ġita din, lanqas ma kienet żjara ta' kortesija jew ta' ħbiberija lejn il-poplu Aġġirin. Fil-fatt, it-talb ma waqafx tul il-vjaġġ kollu. Iż-Żebbuġin kienu ilhom imxennqin imorru jżuru l-qabar ta' San Filep u l-post fejn wettaq il-missjoni tiegħu il-qaddis tagħna mhux inqas minn ħames mitt sena, imma kien mill-1890 li bdew jaħsbu bis-serjetà biex jagħmlu l-pellegrinaġġ. Sakemm nhar is-Sibt 24 ta' Lulju 1897 il-pellegrini nġabru fil-knisja ta' San Filep. Hemmhekk tbierek l-istandard li kienu se joħduh magħhom u jagħtuh b'donazzjoni lill-abbazija sabiex jibqa' tifkira. Inġabru jitolbu quddiem ir-relikwa li baqgħet esposta sal-għada l-Ħadd. Fit-tlieta u nofs ta' waranofsinhar imxew wara l-banda l-ora sa ħdejn bieb De Rohan. Akkumpanjawhom ħafna żebbuġin oħra, qraba u ħbieb tagħhom. Minn ħdejn dan il-bieb telqu bil-vetturi li kienu qed jistennewhom għax-xatt tal-belt. Twasslu sal-vapur bid-dgħajjes. Il-vapur kien Awstro-Ungariku bl-isem Zeperi tal-kumpanija Adria u kellu iwassalhom sa Katanja. Kif waslu u niżlu l-art għall-ħabta tal-ħamsa u nofs ta' filgħodu, Is-saċerdoti għaddsu quddiesa għall-pellegrini l-oħra u mbagħad il-grupp flimkien żar xi knejjes prinċipali u postijiet ta' interess. Fit-tlieta u nofs u ħamsa ta' filgħaxija rikbu l-ferrovija għal Raddusa. Wara vjaġġ ta' kważi tliet sigħat, sabu jilqgħuhom il-vetturi mibgħuta mill-prijur ta' Aġġira Don Francesco Salbà illi kien anke ħa ħsieb fejn joqogħdu. Nistgħu nimmaġinaw kemm kienu eċitati dawn l-għeżież antenati tagħna illi kienu qegħdin jaqtgħu x-xewqa ta' ħajjithom. Baqgħu impressjonati bil-laqgħa li tawhom l-Arġerini. Kif daħlu fl-Abbazija, il-Prijur laqagħhom bil-qalb u huma ntefgħu jitolbu min mar iqerr u min mar jirringrazzja lil Alla talli kien tah il-grazzja illi jasal sa hemm. Fuq fomm kulħadd kien hemm kliem ta' tifħir lil San Filep. L-għada filgħodu qamu kmieni u marru għal darba oħra fil-knisja. Hemmhekk, Dun Vinċenzo Callus tela' fuq l-artal ta' San Filep biex iqarben lill-pellegrini. Qabel it-tqarbin qal kliem ta' tifħir kbir lil San Filep illi qanqal lill-pellegrini. L-emozzjoni kienet kbira, mhux biss fost iż-Żebbuġin, imma anke fost l-Aġġirini. Aktar tard, l-Arċipriet Luigi Attard qaddes quddiesa solenni u wara tkanta it-Te Deum. Il-pellegrinaġġ spiċċa billi l-pellegrini rritornaw Catania u minn hemm għal Sirakuża fejn rikbu l-vapur lura lejn Malta. F'dan il-volum li għandi f'idejja hemm numru ta' ittri li ntbagħtu bejn Ħaż-Żebbuġ u Aġġira kemm qabel iż-żjara bil-preparamenti u l-itinerarju kif ukoll dawk li ntbagħtu wara. Kemm huma sbieħ u interessanti. Minnhom nafu illi wara li waslu lura f'Ħaż-Żebbuġ, il-pellegrini Żebbuġin, fil-knisja arċipretali, kienu kantaw it-Te Deum solenni. Qed nara anke kopja tad-dispaċċ illi l-Arċipriet kien bagħat fit-dsatax ta' Lulju lill-Kardinal Segretarju tal-Istat sabiex jitlob indulġenza plenarja għall-pellegrini illi huwa ddeskrieva bħala veri spiritwali. It-talba għal barka djoċesana saret fit-22 ta' Lulju. It-talbiet ġew milqugħa u għandna wkoll kopja tad-digrieti. Dawn il-komunikati jikkonvinċuna illi dan il-pellegrinaġġ sar verament bil-galbu, b'mod kalkolat u organizzat għall-aħħar. M'hemmx dubju illi dan il-pellegrinaġġ sar purament bi skop spiritwali u ta' devozzjoni. Il-ġibda bejn iż-żewġ popli kienet minn dejjem, imma ma nistgħux ngħidu li permezz ta' dan il-pellegrinaġġ sar xi pass fid-direzzjoni ta' ġemellaġġ. Meta niesna marru għaġ-ġira fl-1897 żgur li qatt ma pretendew illi l-Aġirini se jagħmlu bħalhom u jiġu fir-raħal tagħna, kif soltu jsir meta jkun hemm ġemellaġġ. It-triq lejn il-ġemellaġġ kif nafuh illum bdiet fl-1996 meta individwi mis-soċjetà tagħna, marru għaġ-Ġira jagħmlu il-preparamenti biex il-banda tagħna titla' iddoqq għaġ-Ġira. Il-ħidma ta' dawn l-individwi wasslet biex eventwalment sar il-ftehim uffiċjali ta' ġemellaġġ bejn il-Komune ta' Aġġira u l-Kunsill Lokali ta' Ħaż-Żebbuġ. X'minjiera ta' informazzjoni fih dan il-volum! Jiena u nqallbu ħassejtni mmur lura 125 sena